Min segwa l-aħbarijiet ilbieraħ innota li l-President Obama fil-messaġġ tiegħu biex jirriduċi l-ammont ta' enerġija li qed tiġi użata fl-Istati Uniti tal-Amerika imħabba l-ħtieġa li jkun hemm effett fuq il-bidla tal-klima, ikkwota l-enċiklika tal-Papa Franġesko Laudato Si'. Din hi t-tieni darba li Obama għamel referenza għaliha. Jidher li l-enċiklika għamlet ħoss kbir mhux biss fuq l-Insara, mhux qed ngħid li Obama mhux Nisrani, imma anki fuq nies politiċi li normalment ma jagħtux kas dak li jingħad mill-papiet fl-enċikliċi. Jiena interessatni wkoll din l-enċiklika. M'iniex filosofu, ġifieri filosofija mhix is-soġġett tiegħi, u allura nitlobkom tiskużawni jekk il-ħsibijiet tiegħi ma jkunux strettament teknikament filosofiċi. Imma mal-ewwel fil-bidu tagħha tal-enċiklika, il-Papa jgħid, illi se jfisser ħsibijiet b'mod ġdid filosofiċi u teoloġiċi fuq is-suġġett, u s-suġġett huwa l-ambjent, in-natura, il-ħolqien, ir-relazzjonijiet tal-bniedem ma' l-organiżmi l-oħra fl-ekosistema. U l-ewwel punt li laqatni, u naħseb huwa punt fondamentali, huwa l-insistenza illi l-bniedem huwa parti mill-ħolqien. Ma ħalaqx lilu nnifsu l-bniedem. Huwa parti mill-ħolqien u l-ħolqien huwa marbut ħaġa mal-oħra. Il-bniedem, in-natura, l-ambjent, il-pjanti, l-annimali, ir-riżorsi naturali, dawn kollha li jikkomponu l-ħelsien huma ħolqien. U l-bniedem huwa parti minnhom. Parti minn natura, meta ngħid li qed ngħid in-natura mhux l-ambjent naturali, meta ngħid l-ambjent naturali ngħid l-ambjent naturali, in-natura roħ f'din kollu. U jagħmel l-enfasi li l-bniedem bid-dinjità tiegħu u bil-kwalità unika tiegħu tal-intelliġenza huwa fil-fatt maħluq biex jieħu ħsieb tal-ħelsien. Il-ħlejjaq kollha huma kollha maħluqin minn min ħalaq kollox, minn min ħalaq il-bniedem ukoll. Imma l-bniedem huwa uniku li bl-intelliġenza tiegħu jrid jieħu ħsieb tal-ħolqien. U allura li jrid jieħu ħsieb tal-ħolqien ma jridx jagħmillu ħsara. Niftakru li mal-min illi l-bniedem kien ordnat biex jaħdem l-art u l-Papa jinsisti fil-enċiklika, mhux biżżejjed jaħdem għal art jikkultivaha, għax dakha tista' tfisser illi tuża l-art kif għandek bżonn. Imbagħad li toħloq, taħdem u tħares l-art. Tħarisha, tipproteġġiha, tikkonservha. Meta ngħidu l-art hemmhekk mhux qed nifhmu għall-ħamrija biss, imma għall-ħolqien kollu. Mela l-bniedem huwa dak l-essere fil-ħolqien li jrid jieħu ħsieb tal-ħolqien u mhux jagħmillu ħsara. U minn hawn il-Papa jiġbed il-konklużjoni kemm jagħmel ħażin il-bniedem li bl-attività tiegħu, hi x'inhi r-raġuni, jagħmel ħsara lill-ħolqien, speċjalment lill-ambjent naturali li jrid jgħix fih. jagħmel ħsara lill-ambjent naturali mhux billi ma jużahx, imma billi jabbuża mill-użu tiegħu, jużah iktar milli għandu jużah. Hu fl-enċiklika, Il-Papa jinsisti illi l-għawġ kbir li hawn għal ħsara għall-ambjent naturali ġej mill-fatt illi l-bniedem m'għarafx x'inhuma l-limiti tiegħu, kif għandu juża l-ambjent naturali mingħajr ma jeqirdu. jużah l-ambjent naturali għall-ġid tiegħu, l-iktar għall-ġid komuni, mhux għall-ġid tiegħu biss, għall-ġid komuni, u meta jgħid għall-ġid komuni, mhux għall-ġid tal-ġenerazzjonijiet preżenti biss, imma jrid jaħseb il-bniedem illi l-ħolqien hu jrid iħarsu. wara li jaħdmu, ħalli jservi għall-ġenerazzjonijiet futuri u għalhekk il-bniedem m'għandux jeqred l-ambjent naturali u l-ħelsien il-ħwejjeġ l-oħra maħluqin. Il-ħwejjeġ l-oħra maħluqin, l-organiżmi kollha li huma maħluqin għandhom xi skop fis-sistema tal-ħolqien u kollox huwa marbut ma' xulxin. Jinsisti wkoll fuq il-prinċipju li l-bniedem huwa parti mill-familja waħda. Dan ifisser illi l-bnedmin kollha. Huma parti minn familja. U allura bniedem ma jistax, m'għandux, jagħmel ħsara lil ħaddieħor, bniedem ieħor. Mhux biss lill-ambjent naturali, mhux biss lill-ħolqien l-ieħor kollu, imma anki bnedmin oħra li huma parti mill-familja tiegħu. Il-ħolqien huwa ħaġa waħda, il-bniedem huwa parti minnu, mill-ħolqien, il-bnied, il-bnedmin kollha jiffurmaw familja u allura l-bniedem m'għandux jagħmel ħsara mhux biss lill-ambjent naturali imma anki lil ħaddieħor li huwa bniedem bħalu. U minn hawn jiġbed il-konklużjoni kemm bniedem jagħmel ħażin, li bl-attività tiegħu jew bil-mod kif iħares l-interessi personali tiegħu jagħmel ħsara lil ħaddieħor, lil bnedmin oħra. U mbagħad ukoll fl-enċiklika hemm il-prinċipju tal-użu li l-bniedem irid jagħmel mir-riżorsi naturali. Ir-riżorsi naturali maħluqin biex iservu wkoll lill-bniedem. Irid jużhom il-bniedem, igawdihom, mhux jabbużhom. U għalhekk ma nistgħux nużaw ir-riżorsi naturali billi neqirduhom, tant nużawhom illi neqirduhom, għax dak ikun ifisser illi qed inċaħħduhom għall-ġenerazzjonijiet futuri tal-bnedmin. U minn hawn toħroġ ukoll il-prinċipju li r-riżorsi naturali għandna nużawhom imma b'ċerta moderazzjoni b'mod, mezz sostenibbli li jibqgħu jeżistu għall-ġenerazzjonijiet futuri u mhux neżawruhom aħna għall-interessi tagħna. U mbagħad ukoll il-bniedem, l-enċiklaka jinsisti wkoll fuq il-prinċipju illi l-bniedem jekk iħares lejn l-interessi tiegħu biss, jispiċċa biss ma jkollux skop għaliex bagħat ħsara lill-ambjent jew lill-ajru, jekk bi ħsara li għamel lill-ambjent u l-ajru bniedem ieħor hu se jgawdi, se jiggwadanja xi ħaġa. u għalhekk ma nistgħux inħallu li l-interessi tagħna jiggwidawna l-mod kif għandna naġixxu ma' ħaddieħor u mal-ambjent u man-natura. Ma nistgħux inħallu l-interessi tagħna li jiddettawlna kif għandna nużawhom. Kien għandna nittrattaw ma' ħaddieħor u nużaw il-ħolqien l-ieħor kollu. U mbagħad il-Papa jinsisti wkoll fuq dak li jsejjaħ illum il-mudell ta' ħajja li hija mgħaġġla wisq. u r-ritmu tal-għaġġla tal-ħajja tal-bniedem huwa għal kollox differenti mir-ritmu kajman tal-bidla li ssir fin-natura. In-natura wkoll tinbidel, imma għandha ritmu kif jinbidel, tinbidel in-natura, ritmu kajman. Il-bniedem, bil-progress teknoloġiku li għamel, qiegħed jinbidel u ħajtu qed tinbidel b'mod ħafna iktar mgħaġġel, b'ritmu iktar mgħaġġel mir-ritmu li tinbidel in-natura. U allura da qed ifisser illi l-bniedem, bl-attivitajiet tiegħu, qed jipproduċi skart wara li juża dak li għandu juża, iktar milli tiflaħ in-natura tassorbixxi dan l-iskart. Imħabba? il-konsum esaġerat li d-dinja moderna qed tinsisti bħala l-avvanz li l-bniedem għamel, li jrid jikkonsm iktar u jżid dejjem il-konsum. Ma tiflaħx id-dinja tassorbixxi, il-ħolqien jassorbixxi. Dak li l-bniedem bit-teknoloġija u bil-avvanz industrijali tiegħu qed jipproduċi. U allura jrid il-bniedem jieqaf u jaħseb jekk hux se jkompli miexi b'din is-sistema li huwa miexi llum. li se twassal żgur, jgħid il-Papa, li ma jkunx hemm possibbiltà iktar li d-dinja tassorbixxi l-ammont ta' skart u l-ħela li l-bniedem ma jużax. Irid bilfors il-bniedem jimmodera l-konsum tiegħu ħalli jnaqqas l-ammont ta' skart li huwa jħalli wara li juża dak li għandu juża. Iktar u iktar meta, skont il-Papa, il-bniedem għadu ma sabx il-mezz kif jadotta s-sistema tan-natura ta' riċiklaġġ. In-natura ma taħli xejn, ma tiskarta xejn. Kull oġġett jittrasforma ruħu f'oġġett ieħor u tibqa' sejra hekk in-natura. Il-bniedem jikkonsuma l-affarijiet, iwarrab dak ma jikkonsumax, iwarrab l-iskart, imma ma sabx mezz kif l-iskart jiġi riċiklat u dak li jwarrab fil-fatt jiġi riċiklat bħalma tagħmel in-natura fi ħwejjeġ oħra. U allura hawn il-problema kbira ta' fejn il-bniedem se jiddepożita l-iskart. U niġu għall-problema, jgħid il-Papa, li hija problema soċjali kbira, fejn il-pajjiżi li iktar jikkunsmaw, u li iktar ikollhom skart. Dan l-iskart m'għandhomx mezz kif jiddepożitaw fil-pajjiżi tagħhom stess. U qed jiġri li r-residwu, l-iskart tal-pajjiżi avvanzati, Qed int qiegħed fil-fatt jintrema u jiġi depożitat fil-pajjiżi inqas avvanzati li qed allura jintlgħu bl-iskart tal-pajjiżi avvanzati. U jgħid. Il-pajjiżi avvanzati għandhom dejn ekoloġiku kbir lejn il-pajjiżi mhux avvanzati, speċjalment il-pajjiżi tal-Afrika. U l-ironija, jgħid il-Papa, hija li l-pajjiżi tal-Afrika, fejn normalment qed jiġu mormija r-residwi anki tossiċi tal-pajjiżi avvanzati huma l-iktar pajjiżi li huma għonja bir-riżorsi naturali. Imma, jgħid il-Papa, sfortunatament, dawn il-pajjiżi ġeneralment kollha ġew ir-riżorsi naturali tagħhom jew qed jiġu sfruttati mill-pajjiżi avvanzati. Mela l-pajjiżi avvanzati jgħid tat-Tramuntana tad-dinja, jisfruttaw ir-riżorsi naturali tal-pajjiżi tal-Afrika li mhumiex żviluppati u mbagħad wara li jieħdu l-riżorsi naturali tagħhom, l-iskart li jkollhom il-pajjiżi avvanzati jintrema u jiġi depożitat fil-pajjiżi mhux żviluppati. Mela darbtejn qed jiġu żvantaġġjati. Imċaħħdin mir-riżorsi naturali għax joħduhom il-pajjiżi avvanzati tat-Tramuntana u mbagħad ikollhom jirċievu l-iskart tal-pajjiżi avvanzati tat-Tramuntana li ma jniġġsux l-pajjiżi tagħhom bl-iskart u bl-effetti tossiċi imma jarmuhom xi bogħod fil-pajjiżi mhux żviluppati. Issa l-pajjiżi mhux żviluppati, pereżempju tal-Afrika, kieku huma kellhom aċċess għal mezzi ta' kapital finanzjarji, dawn jistgħu ir-riżorsi naturali tagħhom, jutilizzawhom huma, iħaddmuhom għall-ġid tagħhom stess. Imma d-diżugwaljanza fid-dinja hija tali illi l-mezz maġġur għall-iżvilupp, il-kapital, barra x-xogħol tal-bniedem, mhux qiegħed f'idejn dawn il-pajjiżi ma qegħdin fil-pajjiż tat-Tramuntana, mela l-pajjiżi tat-Tramuntana għandhom il-kapital. Il-pajjiżi tan-nofsinhar tad-dinja għandhom ir-riżorsi, ir-riżorsi biex jiġu żviluppati jeħtieġu l-kapital, billi m'għandhomx kapital ma jistgħux huma jiżviluppaw ir-riżorsi tagħhom u Pajjiżi tat-Tramuntana fil-fatt jispiċċaw li jgawdu huma għax jiżviluppawhom huma għall-interessi tagħhom għax kieku jiżviluppaw ir-risorsi tal-pajjiżi mhux żviluppati anki għall-interess tal-pajjiżi mhux żviluppati għan-nies tal-pajjiżi mhux żviluppati almenu Wieħed jgħid qed jagħmlu xi ħaġa tajba. Imma n-nies tal-pajjiżi mhux żviluppati tant mhux qed igawdu mir-riżorsi tagħhom stess illi qegħdin bilfors ikollhom jemigraw u hawn tinħoloq il-problema l-oħra kbira tad-dinja. l-immigrazzjoni, li dawn ikollhom jemigraw imħabba l-fatt li ma hemmx mod kif jutilizzaw u jiżviluppaw ir-rikkezza li għandhom tar-riżorsi tagħhom stess. U tkompli l-Papa jinsisti. Fuq il-tibdil fil-klima, It-tibdil fil-klima llum huwa aċċettat illi ġej mill-ammont ta' gassijiet illi l-bniedem bl-attività tiegħu, bl-użu tal-fossili li juża, qed jipproduċi. U allura is-sħana. eżaġerata li qed issir fil-klima qed tkun ta' ħsara kbira u se tkompli tkun ta' ħsara kbira jekk il-bniedem ma jbiddilx il-mod kif qed jgħix u jnaqqas l-ammont ta' gassijiet li l-attività tiegħu qiegħda tipproduċi. U l-Papa jgħid illi tajjeb li wieħed josserva illi l-bidla fil-klima mhux biss teffettwa lil kulħadd, teffettwa lil min hu għani u min hu mhux għani, imma l-iktar li teffettwa lil min mhux għani, lill-fqir. U jġib dawn l-eżempji. Jekk il-bidla fil-klima ġġib nuqqas tal-ilma, l-ilma tajjeb għax-xorb, l-ilma naturali, min għandu l-mezzi b'xi mod jipprokura ilma tajjeb għax-xorb? Anke hawn Malta naraw, meta kellna n-nuqqas tal-ilma, Kulħadd kien irri jkorri għal l-ilma fil-fliexken. Anki llum. Imma min m'għandux mezzi finanzjarji, dan ma jistax jagħmlu. U allura n-nixfa tolqot l-iktar lil min m'għandux mezzi. In-nixfa, li ġejja wkoll mill-bidla fil-klima f'ċerti pajjiżi, teffettwa wkoll is-sajd u l-biedja. Issa, fil-pajjiżi mhux żviluppati, f'ħafna minnhom is-sajd huwa essenzjali għall-għixien tal-popolazzjoni. Jekk imħabba n-nixfa, imħabba l-bidla fil-klima, jiġi effettwat is-sajd, Dan ikun effett ħażin fuq dawk il-popolazzjonijiet li jgħixu mis-sajd. L-istess ħaġa għall-biedja, l-agrikoltura, in-nixfa kaġunata mill-bidla fil-klima. teffettwa l-iktar lil dawk il-bdiewa jew il-familji li jgħixu mir-raba', mill-prodott tar-raba' imħabba n-nuqqas tal-prodott imħabba n-nixfa tal-art. U allura jgħid il-Papa illi fil-fatt din il-bidla fil-klima li qed tallarma lil kulħadd, Importanti li narawha wkoll fl-ottika li qed tagħmel ħsara kbira iktar lis-sezzjoni tal-poplu li huma l-fqar. Mela l-fqar fil-fatt għandhom issa fattur ġdid x'jakkisahom, il-bidla fil-klima. U nibqgħu sejrin hekk f'kull soġġett, jgħid il-Papa, osservaw il-pajjiżi illi għandhom dejn barrani, jiġifieri ssellfu ħafna flus minn barra l-pajjiż. Dawn jispiċċaw li jaqgħu taħt il-kontroll ta' min silifhom il-flus. Illum, din, dan il-fatt huwa l-iktar eżemplifikat fil-każ tal-Greċja. Kulħadd jara llum il-pożizzjoni. Il-pajjiż huwa tant omiġjun illi min qed jislef il-flus illum lill-Greċja qiegħed fil-fatt jikkontrolla l-ħajja Griega, il-ħajja ekonomika Griega. U l-Papa qed jgħid Il-kwistjoni tad-dejn tal-pajjiżi, din ukoll huwa fattur li wieħed irid jagħti każu għaliex qiegħda fil-fatt iġġib il-popli qed jitilfu l-dritt li jmexxu lilhom infushom għaliex qed jerġgħu jiġu sottomessi għar-rieda ta' min fil-fatt silifhom il-flus. Mezz ieħor ta' kontroll fuq il-pajjiż permezz tad-dejn barrani, foreign debt, tal-pajjiż. Jekk nagħmlu parentesi għal pajjiżna, pajjiżna m'għandniex din il-problema għall-grazzja t'Alla, mhux għax m'għandniex dejn nazzjonali, għandna dejn kbir u dejn proporzjonat għad-daqs tal-popolazzjoni, huwa dejn Allarmanti, imma d-dejn mhuwiex ma' barra, mal-banek barranin, istituzzjonijiet finanzjarji barranin, u allura l-banek barranin, l-istituzzjonijiet finanzjarji barranin ma tantx jistgħu jeffettwaw il-mod kif titmexxa pajjiżna għad-differenza ta' pajjiżi oħra fejn għandhom dejn inqas minna relattivament għad-daqs tagħhom. Imma fil-fatt id-dejn huwa mal-barranin. Il-barranin jikkontrollahom. Fil-każ ta' Malta le, għax id-dejn huwa mal-poplu Malti kollu stess. Mhux qed ngħid li mhux perikoluż. Mhux qed ngħid li mhux ta' piż, imma huwa differenti mid-dejn barrani ta' pajjiżi oħra li huma soġġetti għall-kontroll ta' pajjiżi li jew istituzzjonijiet li fil-fatt javvanzawlhom il-flus. U allura l-Papa jinsisti illi l-bniedem, Issa li laqqas għandu ċans jieqaf jirrifletti, il-ħajja mgħaġġla, bil-progress xjentifiku li sar, bil-progress tekniku, teknoloġiku li sar, bid-dinja diġitali li hawn, laqqas għandu ċans jirrifletti, jieqaf jirrifletti u jgħid illi hemm bżonn li l-bniedem jifhem illi l-progress tekniku u xjentifiku diġitali mhux se jsolvi l-problemi tal-bniedem jekk il-bniedem ma jieqafx biex jirrifletti. U hawn jidħol ix-xogħol tal-filosofi. Għax il-filosofi jridu fil-fatt minn dawn il-fatturi kollha li semmejna u oħrajn, jixhdu l-prinċipji li għandna għandhom jiggwidaw lill-ħajja tal-bniedem. Jgħid il-Papa wasalna fi żmien fejn il-bniedem ma jagħtix kas iktar veritajiet oġġettivi. Għeshom ma jeżistux. Kull ma jeżisti huwa l-prinċipju ekonomiku, l-użu tal-oġġett, jekk hux se jagħmel gwadann immedjat u l-ammont tal-gwadann, kemm jiswa għall-mument u kemm fil-fatt huwa ta' gwadann. Mentri, il-Papa jgħid, il-bniedem bilfors biex isib il-boċla jerġa', anki kif iħares lejn in-natura u ma jabbużahiex, l-ambjent naturali, bilfors irid irid jasal għal veritajiet li jeżistu. U dan huwa x-xogħol ta' min tal-filosofi li jirriflettu fuq kollox ħalli jeħorġu l-prinċipji li għandhom fil-fatt jirregolaw, jiggwdaw lill-bniedem fl-attivitajiet tiegħu, fl-għażliet li huwa għandu jagħmel. U hawn il-Papa jgħid kemm huwa importanti illi l-bniedem ibiddel il-mudell ta' ħajtu, tal-mod kif jgħix, il-mudell tal-mod lif jgħix. Ma nistgħux inkomplu mixjin bis-sistema li mexa s'issa l-bniedem għaliex ir-riżorsi naturali jispiċċaw jekk jibqgħu jiġu abbużati. Il-bidla fil-klima se tirriduċi l-ħajja tal-bniedem ħafna iktar diffiċli u se ġġib konsegwenzi ħafna serji, fosthom anki l-fatt li meta jinħall is-silġ imħabba s-sħana żejda tal-klima, huma mhedda. Bliet kbar li huma fuq il-kosti. Bliet kbar fid-dinja huma medda għaliex jogħla l-livell tal-baħar li huwa ta' theddida għall-bliet kbar. Aħna naraw fl-aħbarijiet meta meta jkun hemm il l-għargħar, speċjalment fil-pajjiżi tal-Asja. x'ikun hemm straġi ta' nies, issa dan l-istraġi jista' jiġi riprodott iktar imħabba l-fatt li l-klima tibqa' tisħon b'mod li jdub is-silġ, jogħla l-livell tal-baħar u dan fil-fatt jgħarraq numri ta' bliet li huma fuq il-kosta. U l-Papa jfakkar ukoll illi anki hemm min huwa bla mezzi, il-fqir, se jbati iktar minn ħaddieħor, għax min għandu l-mezzi jista' idabbar rasu u jsib mod li jmur fejn ikun meħluż mit-theddid tal-għargħar, imma min ma għandux mezzi m'għandux mod ieħor x'jagħmel li f'ibati t-theddida tal-għargħar. u allura jinsisti kemm huwa importanti li fil-fatt inbiddlu l-modell ta' ħajjitna li huwa mibni fuq nipproduċu iktar u nikkonsmaw iktar u ma nagħtux kas l-użu tal-riżorsi naturali, l-użu tal-ambjent naturali, l-importanti immedjat, il-gwardja li ngawdu immedjatament, u li jsir profitt finanzjarju. U qed jgħid il-Papa li d-dinja hija indettata llum mill-interessi finanzjarji u l-interessi fil-fatt tal-produzzjoni industrijali. Dawn qegħdin fil-fatt li l-bniedem imexxuh mhux għall-progress għaliex il-problemi kbar li qed jiġu imħabba t-tibdil li qed isir, imħabba dak li hu l-progress xjentifiku, se jkunu ta' ħsara kbira għall-bniedem u mhux progress. Ħsara soċjali u anki ħsara għal kull individwu. U allura bilfors irridu nbiddlu s-sistema tal-għejxien tagħna. U dan ifisser li nikkunsmaw inqas. Issa hawn tinħoloq il-problema li f'kull pajjiż L-ekonomija tiddependi minn kemm huwa kbir il-konsum. Jekk ir-rata tal-konsum ikun baxx, l-ekonomija ma tikbirx. Jekk irridu l-ekonomija tikber, irridu nżidu l-konsum. Li nżidu l-konsum ifisser li naħlu iktar, konna skart iktar, żibel iktar u problemi ikbar f'xejn se nagħmlu biż-żibel u l-iskart, barra li naħlu r-riżorsi naturali. U din il-problema hi ikbar għaliex? bis-sistema ta' tmexxija demokratika, il-Kur Gvern hu min hu. Isibha diffiċli biex jieħu deċiżjonijiet li jkunu jfissru li lill-poplu se jgħidlu trid tikkonżma inqas, trid taħli inqas ħalli taħseb. għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin ħalli ma taħlix ir-riżorsi naturali li huma limitati. Liema gvern se jissogra l-antipatija ta' min tal-votanti għax is-sistema demokratika tiddependi minnha din. billi jgħid lill-poplu trid tnaqqas il-konsum, meta fil-fatt waħda mill-problema l-kbira li għandu kull gvern hija li rridu nżidu l-konsum ħalli tiżdied il-produzzjoni ħalli jiżdiedu l-impjiegi, kollox marbut ma' xulxin. U allura l-Papa jgħid. Għaliex ma nerġgħux nippruvaw immorru għal sistema ftit, mhux għal żmien tal-ħaġar, imma għal sistema fejn il-produzzjoni kienet fuq bażi iktar limitata, mhux din il-produzzjoni tal-massa li tirrikjedi domanda kbira u konsum kbir, ħalli almenu nassiguraw li jkun hawn ix-xogħol għaliex importanti, skont il-Papa, illi l-bniedem l-affarijiet tiegħu jirregolahom b'mod illi jinħolqu l-opportunitajiet ta' xogħol għal kulħadd. Mhux biżżejjed li f'pajjiż jkun hawn is-servizzi ħa jwieżnu finanzjarjament lil min m'għandux xogħol. Importanti li kulħadd ikollu x-xogħol għax dik hija meħtieġa għad-dinjità tal-bniedem u hija meħtieġa ħalli l-bniedem ikun jista' jgħix iktar skont id-dinjità tiegħu. U allura hemm ħtieġa ta' bidla enormi fil-mod kif ngħixu, il-mod li nikkonsmaw, il-mod li nipproduċu u l-mod kif immexxu lill-pajjiżi. Issa din tirrikjedi titlob illi jkun hemm diskussjoni enormi ta' kull min hu interessat biex insibu l-ekwilibrju, sintesi, ta' ħaġa li tista' titqies li hija l-aħjar f'din il-matassa ta' problemi, waħda marbuta mal-oħra. Inħollu l-kobba tal-problemi li ħoloq il-bniedem stess bl-avvanz li għamel. Jiftakar il-bniedem illi l-avvanz li għamel l-bniedem huwa frott tal-kapaċità, tal-ħila u l-intelliġenza li għandu l-bniedem li mhux ħoloqha hu, mogħtija lilu, u li dik l-intelliġenza ma inħolqitx il-bniedem biex jiddistruġġi d-dinja imma biex jikkultiva d-dinja u jħarisha għalih u għall-ġenerazzjonijiet futuri. Issa dawn il-ħsibijiet huma ftit Mill-kwantità ta' ħsibijiet kull paġna, din l-enċiklika hija miżgħuda bi ħsibijiet fondamentali u jkun ta' ġid immens għal kulħadd kieku wieħed jixtarr dak li intqal, mhux għax qalu l-Papa, għaliex meta taqra l-enċiklika tara illi fil-fatt hawn hawn prodott xjentifiku li żgur ma ħasirx fih il-Papa imma huwa riżultat tal-dixxiplini kollha li ġew miġbura f'din l-enċikluka, imma huwa importanti għaliex hi se tkun tiftaħ għajnejh ta' min jaqrah u żgur wieħed jieqaf biex jaħseb jekk aħniex mixjin sewwa. bil-progress li qed nagħmlu jew inkella fil-fatt li l-progress li qed nagħmlu fil-fatt se jirriżulta ta' dannazzjoni għalina 'l quddiem jew għal uliedna.